N disidi faze es GoFundMe pa N odja si nu ta konsigi djuda más algen, ok? E kenha ki kre faze duason e nhos odja GoFundMe sta na titulu di live e so nhos klika nton anos kabuverdianu nos e txeu si tudu kabuverdianu djuda ku un dóla ku dôs dóla ku três dóla é txeu i nunka na nha vida n ka ta ben brinka ku dinheru di algen nton n sa ta faze-l pamodi nha amigu Ricardo Amado Fla-m pa N faze i pa N djuda pesoas. Dipôs, nhos ta odja tudu kel valor di GoFundMe, nhos ta odja kantu ki da. N ta ben manda kel dinheru pa Kabu Verdi, N ta ben manda kel dinheru pa Son Visenti. Nhos ta ben odja trabadju ki N sta ben faze. I é klaru ki GoFundMe El pode dura un simana, dos simana, ma antis di un simana y dos simana, ami partikularmenti, di nha bolsu, dja N sa ta manda pesoas na Son Visenti dinheru pa ajuda. Y N ten risibidu alguns kritikas, o ki é normal, purki si bu ka fazi nada, pesoas ta fla, Oa, bu é influenti, bu ten monti sigidor, ma nada bu ka sa fazi. pa bu djuda. Si bu faze, pesoas ta fla ma bu sta ta faze pa bu tenta ganha hype, pa bu tenta ganha fama, pa bu parse. Ô seja, si bu faze, bu ta mandadu bóka, si bu ka faze, bu ta mandadu bóka. Mas e. Entri ka fazi o fazi, N sa disidi fazi. Ki ta julga i uniku ki ta odja tudu, ki é oniprezenti, oniputenti, ki sabi di tudu, ki ta sa di tudu, é Deus. I Deus sa ta odja kuzê ki sta dentu nha kurason, ki nes mumentu e tenta djuda pesoas. N pidi pa fazi GoFundMe, N pidi pa otus pesoas fazi GoFundMe. I ningen ka faze gou funde-mi Ningen ka faze gou funde-mi I nton N disidi na faze ami Pamodi N sa ta resebe txeu, txeu, txeu mensajens Nton tudu kes mensajen ki N sa ta resebe Ami N ka ta konsigi djuda mi so Nton N kria kel projetu li na undi ki más pesoas ta ben djuda i mésmu mi ku GoFundMe tanbê nu ka ta konsigi djuda. Nu ta ben prisa di apoiu di govérnu ô di órgons públiku. I ami N ka pode fika paradu, ami N ka pode fika sen faze nada, ami N ten ki faze algun kuza pa nha povu. I N disidi kria kel GoFundMe li. Kenha ki konxe-m? pesualmenti sabe ma é kenha sabe ma mi N gosta di djuda sabe ma mi dja N dura ta djuda e N ka sa nporta ku julgamentu di pesoas pamodi ka ten nada ki mi N pode faze pa mundu ki pesoas ta skese faxi N pode faze tudu kel ki N pode faze gosi li ma di li Sas mes es ta torna ben koba mi, mandan boka, ben fala mal di mi. Ma nes momentu N ka sta preokupadu ku kela. Nes momentu N tene konpromisu ku povu di Son Sente, ku pesoas ki sta la ta sufri, ku pesoas ki sta la ta prisiza di nhos ajuda. N ta prisiza, N ta prisiza di nhos tudu, di nhos tudu pa partilha video. Keli e ka video di di algen ki. Sa ta ben proveita ku situason di Son Visenti nau. Kel é algen ki senpri djuda. Ami senpri N djuda, ami senpri N da. É ka prumeru bes nau. Ami dja N dura ta djuda, dja N dura ta da. Bu sta ta ntende? Nton, i kel-li é más un bês N sta ta ben faze pa nu tenta djuda, ok? N ta pidi tudu imigranti nhos bai la na link, valor sta la, nhos pode klika, nhos da un dóla, nhos da dôs dóla, nhos da três dóla, nhos da sen dóla, nhos da kantu ki nhos pode da, konfórmi nhos kondisons. Pa Deus! Tudu ajuda é ajuda. Deus ka pidi nhos pa nhos da sen dóla, Deus ka pidi nhos pa nhos da mil dóla, Deus ka pidi nhos pa nhos da kinhentis. Deus fla, Kel ki bu ta da, bu ta da di korason. Bu ka ta da pa bu ganha fama, bu ka ta da pa bu parse, bu ka ta da pa bu mostra. Nau, bu ta da kel ki bo bu korason manda-u. Ok? Da konfórmi bu kondisons. Ka bu da pa bu ten péna di algen, dipôs pa bo bu ben pidi ajuda. Da pamodi Bu korason manda-u pâpia pamodi ten pesoas ki sta ta pirsisa di ajuda. I enkuantu N sta ta kel valor la na GoFundMe, N ta ben tra kel valor na GoFundMe, nhos pode odja nhos é monti ke pulisia di Facebook, a nhos ke adivogadu di Facebook, nhos pode. investiga tudu, nhos pode txeka tudu kuza ki se basa na el y nhos pode fika atentu y averá sinais nhos tudu nhos ta ben odja y n ka sta ben fla ah n ka sta djuda kabu verdi pamodi algen sta ben mandan boka no n sta djuda sin kes ki mandan boka Si kre nada nka faze es ta manda nboka tudu kuza es ta manda nboka es ten ki manda nboka si ntxora mama es ta manda nboka ma nsa txora liviandadi si nka txora es ta fla bu ma e mora bu ka sa txora si nri es ta fla bu ma e mora bu sa ta ri su txora es ta fla na mos e levianu nton entre faze o ka faze dja ndisidi faze nta pidi nhos tudu. Pa nhos partilha link sta li na perfil nhos pode klika na link donate amor pa son senti nu djunta mô sebastian vega e mi ok e nhos partilha ke un dola dos dola ya mesmu algen ki sta na europa ta pode ajuda nta pidi tudu algen pa partilha tudu algen pa partilha nes mumentu li nsa para di papia pamo n kre so oia nhos ta partilha. Nu partilha. Nu partilha sima óra ki N ta pabia mal di algen, ô ki N ta pabia mal di Salamita, ô ki N ta pabia di Juzé, ô ki N ta pabia di kornu. Nhos partilha. Nhos divulga. Ya! Sima nhos ta partilha i múzika di Djodje, múzika di Dynamo, i kazus di violénsia, nhos partilha. É mésmu link. É mésmu link pa algen di Purtugal. Link sta la na live. É só bu klika riba live. Ka ten ningen ki ta fla ma e ka pode da ajuda. Tudu algen ten kondisons di da ajuda. Un euro bu ten kondisons di da. Mas abo ki da un euro, pa Deus é sima algen ki da mil euro, dos mil euro. Dos euro, tudu algen ten kondisons di da. Nes mumentu li, 318 algen si da un euro, é 300 euro. Kaba ase não, ase não. Ka nhos ben txoma-m pa nha telefone, pa nhos ben pô-m na prubléma ku Ataliano. Ê, papá nha da-m sinku euro. Papá, papá dja da-m sinku euro. Papá dja da-m ajuda di sinku euro. Obrigadu, papá. Kel é pa djuda Son Visenti. E tudu algen ki pode djuda, nu djuda. Nu partilha link, nu divulga di mesmu manera ki nu partilhaba link di Emerson, link di pesoas ku kanser. E nen ta da más inda. Papá, bu sta da más? N sta da más inda, ya. Kantu ki sta da? N sta da mil i duzentus. Mil i duzentus kuzê? Skudu. Mil i duzentus skudu? Ya. Papá, bu sta riku, a. Pa Kabuverdi. Djande? Bon, papá dja da sinku euro. Dja da ma mil y duzentus kudu. Papá dja da mas mil y duzentus kudu. Di Kabu Verdi. Kel-li é dinheru ki papá di un palikó verdi dja da. Dja da. Nu ta seita na umildadi. Exatamente. E nu ba ta partilha, nu ba ta djuda y dipos nhos ta odja é kantu valor ki fazedu na GoFundMe, si é mil dóla, é mil dóla, mil dóla nu ta manda pa Son Visenti y. É kela minês nhos partilha, nhos divulga pa tudu algen, pa txiga na tudu algen. Pur akazu N ka manda ninhun famozu na ses mensajen, pamodi N ta atxa ma ajuda é di kurason. N ka sta ben obriga-s a da ajuda, obriga-s a da, bu sta ta ntende? Si es kre da, es ta da. E es tudu sabe kuzê ki sta ta pasa. Si es krê, es pode ba faze duason pa otu algen tanbê. Bu sta ntende? É kel-la. Nu djuda, nu djuda. Ami N ta prifiri akridita na pesoas di ki, di ki, di ki fika ta pensa kuza mariadu. Nton, si nhos ka pode djuda na nha GoFundMe, ten otus pesoas ki nhos konxe ki ki nhos konxe ses kurason i komu ser umanu ki nhos sabe ses kualidadi ki nhos sema sta djuda nhos pode djuda ok ami n bin pidi nhos pa nhos partilha pa nhos manda pa tudu algen i pa n fla nhos ma dja ten família ki dja djudadu ten família ki dja mandadu ajuda ten família ki dja mandadu dinheru Ten família ki dja faze kónpra i trabadju sta ta fazedu tudu dia. Ken ki krê da ajuda tanbê pa prujétu di Zé Luís ô Raci ô kel otu gaju di Black on White, sta txeu algen ta tenta faze sta txeu algen ta tenta faze sénas pa djuda. Nton, N ta fla-nhos pa nhos djuda tudu algen. É ka pamodi ma seba é santu ma kes otu algen ka presta no. Nau! Ami n ta kridita ma tudu kes algen ki sa ta fazi kela e mi ajuda di kurason. Ami n ka podi poi nha kexepi, n ka podi poi Zeli, pamodi Zeli ku kexepi nhonhos ka ta odja kantu ki mi n resebi. Nhonhos intende? Si n poi nha Zeli, n podi resebi dés mil, n fla ma n resebi trés mil. Nton, pur isu ki mi n ka sa ta poi Zeli, n ka sa ta poi kexepi. N ta poi GoFundMe ki tudu algen ta odja É kantu ki Sebá resebe. Si Sebá resebe dés, ta parse dés, ta odjadu ma é dés. Nton, ami N ka sta ta da nha banku pa ningen, N ka manda-m dinheru na kes xépi pa ningen, N ka manda-m dinheru na Zeli. Ningen pa ka manda Sebá dinheru. Ken krê faze duason, faze na GoFundMe, ki si tudu algen, úniku kuza ki nhos ta odja é ki kel valor di papá li. Ki milhu dezenhu skuru ku euro ta da dos kontu ki nhos ta odja ma é un valor ki papá da un fóra gofundmi ma pa ningen ka pidi-m nha zeli ka pidi nha kexedi pa ben manda-m dinheru pa nha banku pamodi n ka ta aguenta ku boka mundu n ka kre ben fika li ta koba ta manda boka nton E nha mai debe ser orgulhoza di mi. Pora yo. Nha mai tem orgulho di mi desde quando que ele pon dentro merca. Nha mai ele pon dentro merca pe midjora nha vida. E midjora nha vida, e midjora di nhas irmon, e djudan midjora vida di outro alguém. Nha mai credo, nha mai e nha pai também, você entende? Nha pai, maior pai do mundo, tem que fali, keli, kel homem lá, papá, keli. Ami é kel ki mi é grasa. Grasas a nha pai, grasas a nha mai, e ami é ki N ten kualidadis. N ten difeitus pamodi N nase la txada, N ten difeitus pamodi ami é ser umanu, N ten difeitus pamodi N konvive ku bandidus trafikantis na favela, N ten difeitus pamodi nha orijen é la txada Santu Antoni. N mê di buru, kabalu, bandidu N ton N ten difeitus pamó N mê di brokton N ê djuntu ku puta, ku bandidu, ku xulu N ten difeitus ma ódi amê ser umanu amê ka perfeitu So amê ka donu da verdadi amê ka midjor ki ningen ma N ten kurason Isu ki nporta N ten kurason N ten kurason pamodi amê fidju di Deus E sima Oruan ta fla na muzika Enkuantu nha povu sa ta sufri, ami sa ta sufri. Enkuantu Son Visenti ka vense, ami ka vense. Ami pa N vense, oki N sabe ma kuazi tudu familia sa ta kume. N sabe ma N ka ta konsigi djuda tudu algen, ma N sabe ma N pode djuda munti algen. I. I. I. É kela, nhos partilha link, nhos divulga link e kenha ki kre faze se ajuda e pode faze se ajuda e un dola, dos dola, tres dola, kuatu dola, tudu algen ten, tudu algen e e dipos tanbe nta ben faze un evento na Merka e o malandrinhas nta ben tra un valor di malandrinhas ke nha prosimu evento dia 23. E nhos diskulpa pa N promove, ya Pamodi oji é ka dia di promove eventu E ma malandrinhas N ta tra un dinheru di malandrinhas tanbe N ta manda diretu pa Son Visenti E mi N ka ta pâpia no mi N ta faze Ami ami N ka ta konta mintira no Ami N ka konxedu na internet pa mintirozu no Bu senti? Aa Un fulanu oji manda-m mensaji fla-m si, Ô Bu sa ta proveta di hype pa bu parse. N fla-l si, Odja, mi sénpri N parse. Aliás, si mi N ten ki uza nha própi dinheru pa N parse, nton nhu uza di nho, nhu parse tanbê. Bu sta ntende? Ei, pa kel Fulanu ki fla-m ma N sa ta parse, fla-l pa e uza se dinheru tanbê pa e parse. Abo si bo bu atxa ma mi nsa ta parse faze bu GoFundMe mi tanbe bu parse e manda pesoas dinheru bu parse asi n ka ta parse mi so asi nu ta parse nos tudu bu sa ta ntende abo ka bu dexa so se ba parse no abo ba kria bu prujetu ba ranja bu manera di djuda dipoi bu poi na western union bu manda tanbe Asi nos tudu nu ta parse. Bo ka pudi dexa so se ba parse, so se ba ganha fama, bu sa ntende pamodi oh se ba sa ta djuda nau, ba djuda tamê ê, ba djuda bo ok se ba kre parse bo kre parse nu bai minins dja sta na instagram. E nes momentu dja nu ten 28 pesoas ki dja djuda, 28 pesoas dja djuda, dja nu dja nu atinji 638 dóla, nhos odja modi ki é bunitu minis, minis, nhos odja modi ki é bunitu, nhos odja puder di redi sosial. Nha pai ta pega ta disliga ar kondisionadu nha ki ta seta mi ka ta da papá minin nhos odja mo ke bunitu puder di redi susial minins nes momentu dja nu teni 638 dola minins nes momentu dja nu teni 638 dola minins minins nu ta fla amén minins oja li. 638 dóla minis Minis 638 dóla minis Minis odja puder di internet minis Odja puder di rede sosial Oji N ta ben manda Sas família, sen dóla kada kenha, pa da saisentes dóla, pa es ba kunpra kumida manhan, pa es ba kume. Mas ki da é ka mi ki dei kel vinti i oitu pesoas la. I ta ben aumenta, o ki nhos tudu nhos ben partilha. Ali, é ka pa xinta, pa fika xintadu ta txora na Facebook, nau! É pa trabadja! É pa faze kuza. É nhos intende? É pa ka nu fika ta partilha, ta manda kunpanheru boka li. Oja li. Oja li. Oja li oja. Algen dja da 25 dóla i otu dja da. Minina di Son Senti da 100 dóla, otu da anónimu, otu da 10, otu da 50, otu da 20, otu da 11. Minins, é kela, minina. Nu da valor poku. Valor poku ki na fin. ta ben bira txeu Valor poku ki na fin ta ben bira txeu Oi li N ta ben panha e Nhos manda Zé Luís Nhos manda Zé Luís Pa entra en kontaktu ku mi Nhos manda Zé Luís Zé Luís e Zé Luís Solidáriu Ki sta na Brockton N tene kes sapatus li Kes sapatus li

di sapatus, di ropas ki ki N tene txeu li ki N ka ta uza. Nhos fla Zé Luís Solidáriu pa entra N kontatu ku mi más urjenti, ma el é sema o ke ta manda pa Kabu Verdi. N tene monti di sapatu, e sapatu ki pratikamenti e e N ka ta uza. Nhos odja li. Oi, kel Air Force ki ami n ka ta uza-l más, bu sta intende. E tudu Zé Luís ta ben li i N ta da Zé Luís, el ta ben ku karu li na nha kaza. Nhos fla Zé Luís el pode ben li na Bera Farms. N tene sapatus Nike, Adidas, Jordan i. N tene lansol, bu sta ntende? N tene monti ropa li bedju, N tene kuzas ki mama tinha li pa bende na bidon ki dja fika li na kaza, ki é monti kuzas di mama, ki é monti ropa li ki ki ki oji en dia el ka sta sirbi mama, el fika li, nhas irmon ka ben buska i N tene ropas ki mama tinha pa ba bendeba la Kabu Verdi, kel li mama kunpra pa ba bende la Kabu Verdi, kes kalsinha li. Ok N sa das tudu na duason Keli mama sa pobe na bidon Pe manda kabu verdi Oia li Keli tudu sa bai pa son visenti Odja Ze luis Entra n kontatu ku mi Ok Entra n kontatu ku mi Bu ben li na nha kaza na bera farm N tene monti kalsinha y negosius ki mama kunpraba pa ela bendi na kau verdi y kalsinhas y lansol. Ropas tudu novu y otus uzadu, y bu sa ntende, ntende, ti ropas di mama li, bu sa ntende, y tudu kes kuza, bolsas di mama, tudu kel-li N ta ben faze-l duason, N ka meste aprovason di nhas irmon, N ka meste aprovason di ningen, pamodi nha kurason é kurason di nha mai, y nha mai é maior ser umanu ki ben mundu. ok? Nha mai é maior ser humano ki ben mundo, ok? Tudo qualidade ki n'ten n'prende ku nha mai. Nton Zé Luiz pode ben li na nha casa, ben ku caminhon, n'teni monte ropa li, n'teni monte kuza li ki dja n'fronta ku el dentro casa, ki ki ki ki era di mamá ki é di meu ki ki ki n sta dispunível ajuda pa son visenti i kenha ki resebel pa tratal ku karinhu ok i obrigadu nhos tudu pa pa kumentárius i puzitivus bu sta ntende i i kes krítikus ki sta fla ô sebas sa ta faze kela Pa e pode parse, ya. N sa ta faze kel-li pa N parse sin, pamodi dja N dura N ka parseba i N ten ki parse na óra ki povu prisiza di mi. Nton, é na es óra li ki ta odjadu ken é kenha i na es óra li ki ta odjadu ken ki é eroi, ken ki é ídulu, ken ki é mininu bunitu. N ka sabe N bota ningen piada, N ka sabe N fla ma fulanus ten ki Faze o ka faze, kada kenha ta faze kuze ke kre. Oji en dia n'ta preferi foka na nha kabesa, faze, sen manda ningen boka. Ta ntende? N'ta spera mo ki pesoas odjan ta faze, m'es ta tenta faze tanbe, pamodi Son Visenti da tudu artista amor, danu. Bora, só n senti krédu, mon. Só n senti, yo só n senti, n ka ten palavras pa n agradese tudu karinhu y amor y ruspetu ki pesoas da-m na São Vicente, bu sa ntende, desdi primeru bes ki n bai la, bu sa ntende, n pasa grandis momentus li, nhas kuriózu li, N pasa bons momentus na Son Visenti e n ten txeu amigus na Son Visenti. Oi li, credo, Son Visenti, Son Visenti é um ilha que, que um gajo passa bons momentos, você tu ele, ilha bonita ali. Você ele?

na link N ta ben manda kel ajuda la Nhos ta ba ta odja Nhos ta ba ta konpanha tudu Nhos ta ba ta konpanha tudu E é isu dja nu teni Uau!

Minis, N kumesa vídiu ku trezentus i tal dóla, minis. Nhos sai kantu ki dja nu sta na el? Kel óra N fla nhos ma nu staba na.

So si Minis nu ta fla amen Minis Minis oi li Minis Xa N txoma Tininhu Xa N txoma Tininhu Xa N txoma Tininhu É un vergonha pa un promotor de eventu sa ta promove eventu nun dia di oji. Un dia di oji ka devia promoveba eventu, ka devia falaba di mas nada. Un dia di oji era pa falaba so di ajuda pa Son Visenti na dia di oji é pa falaba so di ajuda pa Son Visenti minis sin ben obiba ku algen nu ka tinha kel gofundimi li nes momentu nu teni mil i tal dolar mil i tal dolar ki nhos nhos ta ben odja tudu dia li ta mandadu ajuda ok? Ki nhos, nhos ta ben odja tudo li, tudo li. N tem mensagem di mundo inteiro e contato di familiar ki minino more, odja, dja N teni contato di kel minina ki, kel familiar di kel minino ki more, ok? Que ele é um menina de São Vicente que sa ta que que que as mandam que que sa ta mandam tudo ajuda, ok? E se manhos hoje ali mim cá com Shell nunca cá falava com antes eles mandam e de mostrar aquela casa ali e de mostrar família, então então aquele fami aquele contato que de mandam ali a mim também entra em contato com eles eles ta mostram dentro casa es ta mostra-m es ta mostra-m e família la ki mi n ta manda dinheru n ka ta txiga n ta manda dinheru atoa nau kalma po ajuda prinsip o ki algen sa ta ajuda e pe ten serteza ma kel dinheru sa ta txiga na kel família E, ok, prósimu bês N ta marka-u. E N ta ben entra i kontatu ku ku kel família la i N ta ben manda-s mensajen gósi li. I oji, ainda oji, N ta manda-s dinheru. Kel-li é familiar di kel ki móre kel dôs mininu. Ok, N ta manda-l dinheru ainda oji i gósi li. Bon, i faze poku ô faze txeu? Ka faze ô faze? Fulanu ta pâpia ô ka ta pâpia? ki ta ganha senpri é óras ki nu faze ok dja nu faze i dja nu faze obrigadu kati obrigadu kati minis un minina ki nu staba mal pa más di un anu partilha nha gofundme ma n sa ta da ajuda ok ki nu staba mal pa más di un anu el rekonhese nha trabadju el odja e pessoas tudo sa ta sa ta partilha então nhos partilha na sala mansa ya sala mansa é um di kel zona ki pessoas sa ta pidi ajuda txeu bu sa intende sa ta pidi ajuda txeu e ami ta fazi nha parti e se cabeça de dodo dan se cabeça de dodo dan. N ta panha avion. N ta ba Son Visenti. Si kabésa di dodu da-m. N ta panha avion. N ta ba atxa Tininhu. La Son Visenti. N ta ba djuda pesoas. Ami o ki más Son Visenti. Dónu di Otel Oril ta da-m Ali Tininhu ta txoma-m Tininhu sa ta txoma-m Tininhu sa ta txoma-m Tininhu sa ta txoma-m Kama N atindi Tininhu Nha patron, bu sabe kantu ki dja nu tene na link? Kama N klika Kama N klika Midjór ideia ki N faze kel-li.

N ta txiga la, N ta tenta identifika tudu kes kusos más gravi, N ta tenta dexa má a par, i bo tanbê sénpri ta sta par, bu sibi, di tudu séna, pa nu tenta odja mo ki nu, mo ki nu ta faze, bu sibi. Manu, Ô ku bai, bu ta bai prinsipalmenti pa kel zóna ki txoma Salamansa, ki é un zóna pértu di mar, ki ki la es é tudu própi piskador. Es es perdi tudu, N sa ta resebe txeu reklamason di kel zóna la, pamodi es é pértu mar. Es es ta dipende di mar. Nton, i lógu ku bai nu ta sta en kontátu, i i si kabésa da-m, i si kabésa da-m, kualker óra N pode panha avion N ba Son Visenti, bai Adas Gatas. N ka sa ta baba Baia das Gatas N ka sa ta baba Mas N pode panha avion Manhan ô dipôs di manhan Ô ki bu ô ki bu mostra-m i Mô ki situason di pais sta Di ilha sta N ta panha avion N ta bai Ya, trankuilu nton Kaliau tanbe Ya, pamô Kaliau ku Salamansa é zónas ki ta vive é zónas di piskador é zónas piskatória é zónas ki pesoas própi pasa má mal

Nen na ke xepe, pamodi dinheru na zeli ku ke xepe. Si pesoas faze-m duason, algen ka ta sabe kantu ki N dadu. Nton, na GoFundMe, pesoas ta odja se dés, se vinti, se trinta. Nton, o ki manda kel dinheru, pesoas ta odja realmenti é kantu ki N resebe, kantu ki N manda. Bu sta ta ntende?

Bom minis tininhu sa ku nos minis tininhu sa ku nos e nha kapasidadi di di ingajamentu ki N ten e e ki alen di N konsigi djuda N ta fazi otus algen djuda e e kel li ki é nha vantaji minis ami Ami o ki N ta djuda ta parse otus algen pa djuda, i nhos akredita ki sô pamodi N sta ta djuda, otus algen ta ben djuda tanbê. Ami é kel-li ki N gosta, pa mi o ki N djuda ta parse más algen pa djuda, pamodi asi ka sô Sebá ki ta parse, asi tudu algen ta parse. I Tininhu, el é gosta di djuda, Tininhu é nha amigu, nton Tininhu nu ta sta na, nu ta fala tudu dia.

É influensia pesoas adjuda. Gosi ki nu ta ben odja ken ki é verdaderu influensiadors. Mi ka sta ganha nada no, i nen ka kre ganha. Ami ka kre ganha, mi ansa ganhadu. Mi so o fatu di nsa ta respira, di nsa komi, nsa ta bebe, nsa ta odja, ami dja nsa ganhadu. Ami riku. Ami riku. Mi ka meste nada di ningen no. Ok Nha mei sta dá-m dinheru Ome meste pa manhan Pa um família entra Western Union pa sai kontenti Ok E obrigado Nhos tudo ki Nhos tudu ki sta ta djuda, nhos tudu ki abrasa kauza y N sta ta oia na redi sosial ma tudu algen sta ta partilha y N sta realmenti wow txeu kontenti ku apoiu di tudu algen y N ka manda pa ninhun famozu nen pa famozas nen pa ningen N ka manda pa ningen bu sta intendi y é isu. Oi papá Ahn Papá N ta ba faze-u daqui a pouco papá Papá gosi importanti é ka Mo ki N ta fla-u papá Gosi importanti é ka É ka bo bu ten facebook papá Gosi importanti é algen djuda-du papá Ok? Bo ku faria ku Facebook. Bo nta faze o Facebook. Bo nta faze o Facebook. Ok? Papá. Hum, hum, hum, hum. Kuzê pa papá? N sa faze live papá Pa no karegador? Papá djobe karegador la na La riba nha kama papá Xinda é ben? Papá kalma papá N ta faze o facebook papá Papá bo ka fadiga ku facebook papá Bo facebook é mi

e pa pa txiga na tudu kabuverdianu e pa nu konsigi djuda más pesoas ok ok e é isu Dja N poi otu Dja N poi kolaborason ku otus pájina Si otus pájina e aseita e nu ta konsigi djuda más pesoas ok Si otus pájinas aseita ok e dja nu konsigi kuza txeu mas nes momentu li kuantu ki dja nu konsigi di ajuda e e kel ajuda ki dja sta li N ta manda ainda oji minis kes dinheru ki nhas manda li N ka ta podi tra-l oji mas ami komu dja N sabi ma dja sta dinheru li e mi dja N kre djuda N ta N ta N ta ba ta djuda desdi gosi Sa ntende? Txon é kantu ki dja sta. Minis, nu kumesa live ku oitu pesoas da duason. Nhos sé kantu pesoas ki dja da duason gosi li? Nhos sabe kantu pesoas ki dja da duason gósi li? Nhos sabe? 79. 79 pesoas dja faze duason. Minis, nu sta na 1882. Minis, nhos odja li. Minis, 1882. i oitosentus i oitenta i dôs Nhos sa ta odja li? Nhos sa ta odja kantu ki pesoas ki N fla nhos ma ta kume manhan? Nhos ta lenbra kuzê ki N fla nhos? Nhos odja li, nhos odja duas sons li.

Minis, Tudu kel ki nhos da é inportanti, minis. Minis, Tudu kel ki nhos da é txeu. 79, Nu fika sô más un poku, pamô N ten ki sai, N ten ki sai pamô N ten ki a faze papá fesibuki. Nhos odja kantu algen ki nu ta konsigi djuda. I sô pa N fla nhos ma inda nu ka bai, nu ka bai Nu ka bai y tiktok inda nu ka bai tiktok y inda nu ka bai promovi na tiktok oki nu ben promovi na tiktok nhos akredita ma nu ta ten mas mas pesoas ainda atenson ok oras ki mi ben publika video na tiktok y minins nhos akredita na fundu di nha kurason Oji, oji, manhan Tudu es dias N ta sa ta manda dinheru pa Kabu Verdi i N sa Zé Luís, kómu el ki ta ben toma ropas ku sapatu N tene li i Obrigadu nhos tudu ku sa ta kontribui Nton gosi li nu sa ben faze más un kuza Ok. Nu tene 500 pesoas na live Kel 560 algen ki sta na live N krê pa kel 565 Tudu algen ki sta na live Pa partilha link N sa fika en silensiu N sa fika en silensiu N krê pa kel 544 algen Pa klika na link pa partilha Tudu kel algen ki sta li na live n kre pa partilha ke link pode pa tudu kel 500 algen gosi li pa faze un doason di un dola un dola un euro n kre pa tudu algen ki sta na live pa faze un doason di un dola ou pa partilha Kenha ki ka teni un dola, tudu ben, el ta partilha, partilha di grasa, tudu algen. Daki a poku N ta klika na link, N ta odja kantu duason ki dja dadu, ok. Pa nhos odja puder di redi sosial, pa nhos odja puder. di liviandadi, di da pa dodu, di manda boka. Ma ku nos manda boka ma nu ta konsigi djuda, ma ku nos manda boka ma nu ta konsigi bai lonji. Ok? So, un di kel minina, mo ke txoma, mo ke txoma, N ka se se nomi, ma prontu, ta parse ja. Ok? Bon. Dja sta tudo dos. Não, na cash app não. N ka ta toma na cash app não. É só na link. Nha amiga, nhos bai na link. Na pt bu ta clica na link, ok. Gosi li, ah, xame N odja kantu pessoas ki dja da.

Link sta na live ok link link el li ali link li. Link sta na sta na live link é basta bu bu bu klika link sta li di riba na na titulu di kuza minist link sta na live so bu klika li di riba li di riba li minist li di riba la di riba la bu ta klika one link bu ta klika na link

Bu ka sa konsigi abri pamodi é so bu klika riba del. E bo minha amiga. É so bu klika riba del. Link ka sa karega. Link ka sa karega seba. Mo ki link ka sa karega? Bu link sa di dretu. Uma ka sa ta apri. Otu ta fla dja sta, otu ta fla ka sa ta da, mi ka sa intendi. Link sa ta da sin. Nu bai, falta korenti tres dola pa dos mil dola. Nu pul dos mil dola, nu bai. Nu pul dos mil dola.

Nu bai pa 2 mil dola torna klika bai na otus bai na nha instagram djobe otu ko nu bai pa 2 mil dola ka sta abri ka sê pamodi ok si li si nsina live ka sa ta abri bai na na otu ko bai na na manage link save link nka sê kuzê bai na bai na bai na nha face na nha instagram Bu bu ta atxa link la. Bai na nha Instagram, bu ta atxa link la. Ok? Bai na nha Instagram, bu ta atxa link la. Ok? Sera ki dja nu txiga 2000 dola? Sera ki dja nu txiga 2000 dola? Txeu antis dja nu txiga 2000 dola. Inda ka atualiza.

Sa kuazi 3 mil, dja sa 2 mil, nton o ki di meu ka sa atualiza? Mi di meu ka sa atualiza, txeu n klika li pa nau e. Ave Maria! Kel li é kuzê? Kreeeedu! Kel li mô ki ta fladu. Amém. Amém Meninas nu kumesa live Nu kumesa live ku Nu kumesa live ku 8 doason ku 300 dóla Ok Nu partilha live Meninas nhos bai na na Instagram Nhos djobe, nhos bai na Instagram, nhos djobe Nhos bai na Instagram Nhos djobe na Instagram, nhos djobe Nhos djobe Ih, se kabra li sin sin Se kabra li sin sin Ih, se kabra li sin sin Nhos bai na Insta, dja-m partilha Nhos bai na nha Facebook, nhos sai di live, nhos sai di live Nhos sai di live Oia punk la Nhos sai di live, nhos sai di live Ok? Xanben manda kes amigu di meu famozu. N flaba ma N ka sa mandaba ma pra ja N sa ben manda tudu algen. Minis dja N ben disidi gó na manda tudu algen sima ki eventu. Dja N ben disidi na manda tudu algen. Xanben manda nhas amigus jugador di futibol. Xamé manda DJ Dani Gato, Dynamo, Garry Jugador, tudo alguém. Sa manda tudo alguém, tudo alguém. Zé Luiz de Fogo, tudo alguém, vá. Padre Robô, tudo. Vá, tudo alguém, não vai. Ah família un tudo milionário ku un dólar kada quem anyway ideia é de Ricardo Amado pamodi un sa preocupado ku pessoas ta julgan e ok.

Ok? Dja manda tudu algen. Tudu algen. Tudu algen dja tene asesu. Ok? Ok?

N ta txiga na nhos tudu Ok No way Ba No way Gósi é óra di parse Tudu algen pa faze kanpanha pa parse tanbê Ba Tudu algen pa faze kanpanha pa parse tanbê na rede sosial No way Vá. N kre faze kel eventu na Portugal ainda.

Nha rede social sa ta spludi nes momentu uh, omi yo txeu artistas já começa ta manda mensagem promotores de evento man crê que es artista grande pes manda mensagem aquele artista grande que crê hum, sim um crê que es artista mais grande um crê Sertu e txeu pessoas sta ta oferece ajuda kel é ka normal obrigadu obrigadu Deus obrigadu nhos tudu e N tene falta di ya credo minês nha rede social sta ta pega lumi nha Facebook sta ta pega lumi nha Instagram sta ta pega lumi inda nem ka ba TikTok E kel-li sabe más ki matagal. Nton, nu odja, nu ben odja kantu ki nos valor sta gósi li. Nos valor sta na dôs mil i kinhentus dóla. Nhos djobe na di nhos dja atualiza más la. Na di meu sta 2500 dóla Nhos djobe, nhos djobe na di nhos kantu ki sta Nhos djobe na di nhos kantu ki sta Mo di meu inda ka atualiza Obrigadu tudu algen ki ki ajuda di meu últimu atualizason a 8 minutu a 8 minutu sa spera atualizason uh, nha manu un sta na live na facebook li na gofundme ta adikiri dinheru pa ajuda pa manda pesoas e Kualker kuza dexa un audio o dexa un mensajen nu ta papia midjor sobri isu ok e o daki a poku kin sai di live nta txomau nu ta papia midjor ok. Keli txoma puder di redi sosial. Kel-li é puder di redi sosial. Di meu inda ka atualiza, pesoas la na live sa ta fla valor, valor, mas di meu inda ka atualiza, nton N ka ta sabe kal ki é ve. Ooh!

Influensiadores, jugadores, minis ki ta mostra karera na Facebook, políticos, Francisco e kel outro como é que chama? Ulisses, políticos tudo pa bem, pa levanta mão, levanta mão, levanta mão! Rapaz que ta vende droga, polícia, bandido, ladrão, não levanta mão! No bai, kela é lokura! 3 mil dólar, 3 mil dólar, 3 mil dólar, até amanhan, un simana, nhos imajina kantu, ken sabe, N adikiri. Nhos imajina kontributu ki mi N pode da pa Kabu Verdi. Nhos imajina li, no, no sem faze ventu la Portugal. Spera, so da animu respondem. So da animu respondem, no faze ventu la Portugal. Nhos odja li. Tres mil dolar! un oi li 11 dola 20 dola 5 dola ajuda ka sa ta para di entra minis y si nhos rapara e kel kuza ki N fla nhos minis tudu algen li sa ta da 5 dola 10 dola 11 dola y 20 dola minis e ka nada. Mas é kel valor li ki na fin ta ba faze diferénsa. É kel valor li ki na fin ta bira txeu. Minus ali, 25 dóla. Nhos odja li, minus. Minus, nhos ten noson. Nhos odja, odja. Nhos odja.

139 algen da ajuda ma nu teni 690 algen na live tudu algen ki sta na live pa da un dóla tudu algen ki sta na live pa da un dóla ok tudu algen ki sta na live pa da un dóla nu bai tudu algen ki sta na live pa da son 101 dóla Tudu rapaz ki dja kustuma pega un pikéna na Son Visenti pa da un dóla, klika na link. Gósi é un dóla, African Queen kual é? Tudu algen ki dja kustuma namora un pikéna na Son Visenti pa da un dóla. Tudu algen ki ten un pikéna di Son Visenti pa da un dóla. Tudu algen ki ten un amigu di Son Visenti pa da un dóla. No way Un dóla Un dóla Un dóla Na fin Un dóla ta ba faze diferenti Ta ba faze diferensa No way No way Tudu algen partilha Klika na link Sô klika na link Sô klika na link Sô pa N fla nhos ma N ta ben faze live más tardi. N ta ben faze live más tardi i realmenti se bate nhos ki sta na Fransa, nhos ki sta na Europa. Minis, tudu algen pode djuda, é sô da apoiu na internet, na. Klika na link, e ka ke xepe nao E ka ke xepe, mi ka kre ke xepe Na link la, tres mil dola la Tres mil dola Tres mil dola pa no manda en sesta bazika Tres mil dola pa no manda kumpra sesta bazika Ok Es ka ta seita un dola Awa minimu e sinku dola Ok minimu e sinku dola

ok tudu algen pode da ajuda na fransa na portugal link sta la di riba

4 mil dóla n ta disliga live 4 mil dóla n ta disliga live ok 4 mil dóla n ta disliga live n ten ki faze pa pasa facebook 4 mil dóla n ta disliga live no bai 4 mil dóla n ta disliga live kel é rekorde Kel é rekorde. Kel é puder di rede sosial. 4 mil dola n ta disliga live. Li na skritóriu di mama. 4 mil dola n ta disliga live. 4 mil dola n ta disliga live. Nu bai. Nu bai. Kel li nunka ka fazedu no. Kel li, kel li, kel li é lokura. Obrigadu Kabu Verdi. Nu bai. Partilha Partilha Partilha Tudu algen 5 dóla 4 mil dóla N ta disliga live Minins nhos ba ta parti Minins tene uma fome li sin sin Quatro mil dólar uh, Nu ta agradece Ricardo Amado Que insiste comigo ki fla-m pa N faze GoFundMe N fla Ricardo Amado ma Ma N ka ta faze GoFundMe Pamodi ma pesoas ta julga-m E fla pa N ka liga pesoas ki ta julga-m N disidi faze i N ta fla-nhos verdadi N ka sa ta speraba tudu kel apoiu li Ok Nu tene 155 pesoas ki dja ta ajuda Ok.

200 dóla nu bai minis obrigadu tudu algen ki dja da n sa toi nómi li otus sa da anónimu tudu algen da 10 dóla 20 dóla minis nhos partilha nhos partilha 3800 i tal kredu kel-li é txeu dimás nhos partilha nhos partilha nhos partilha nhos partilha nhos partilha. Nhos partilha. Nhos partilha. Nhos partilha. Kuza bunitu. Minit nhos odja, kredu, nen ka ta mexe na nos bolsu, 10 dóla, 20 dóla, 30 dóla, 5 dóla pa óra. Minit, kel-li é kuza bunitu, yo.

Yes! Pora! Dja txiga sin. Dja txiga sin. Inda ka txiga? Ka txiga ma ten ki dja txiga. Dja txiga sin. Ki ki bu faze di kel kuza rápidu? N spera atualiza na di meu li. Papa kalma pá. Sinku kapa na. Sinku kapa gosi ka ta ben.

Ka ta ba sinku kapa gosi ta bai di noti. Kuatu kapa! Es ta tra kapa, es ta tra tax, ya es ta tra impostu. Es podi tra impostu. Nhos oja li minis. Gosi li e ka seba kuze ku tene na vista. Kuze ki N tene na vista wan? Nada N ka tene na vista. Gosi e amor pa son senti. Seba oja sa ta oja dretu. Odja Amor pa Son Visenti Minis Na un óra Na meia óra Kuatesentus kontu minis Minis Kuatesentus kontu minis Minis Kuatesentus kontu Pa N pidi más Pa N pidi más.

Obrigado tudo alguém nos continua ta ta ta ta partilha você entende papá papá olha é mais feliz fazer foto bom papá feio também papá bem para mim papá bem não vai partilha partilha não bata partilha meninos não bata partilha não bata partilha não bata bem não junta mão Nu djunta mô Minis, kel-li é ka normal nau, Minis Minis, Papá, ben pa li, papá Ben pa li, n tra un fotu Minis, Minis, nhos ba ta partilha Nhos ba ta partilha Ben, Ben, ben más!

Nu bai meninas, nu partilha, nu partilha, nu partilha, nu partilha. Ele quer fronda própria, gente.

Nu bai minis, nu bai minis, xa N tenta rekupera facebook di papá li e pdf kódigo.

Papá, nka sa konsigi no papá. Nka sa konsigi? Nka ta konsigi, nka ta konsigi no papá. Bo bu ta tipu, nka ta aguenta, bu sa ntende? Bu ka pode sa ta abuza di mi pamodi bo é nha pai, modi? N ta fla-l, Bruno, 50 Facebook, N ta kunpra-u 50 tilifoni, tudu dia bu ta perde tilifoni, tudu dia bu ta perde Facebook, bu ta fika ta fronta-m, dja fika ku 50 Facebook. Ti ka mi nen ka sai mexe na Samsung, mano. Modi, mano? Sima ki bu ta faze-l di abuzu. Uei, nen mi ka ta intendi kel kuza li. Modi? Bu ta odja-m ma N sta okupadu na un kuza, bu ta fika ta sufoka-m, ta ta ta ta insisti ku mi pa N faze un Facebook. Si bu odja ma ma mi N sta ta faze un kuza pa algen li, bu ta fika ta sufoka-m. Modi? Algen ka ta ka ta ka ta abuza di algen si no. Abo pa ki ku mi es Facebook? Kuzê ku sta ta odja na Facebook ki bu ka pode spera-m pa N tirmina kuza ki N sta ta faze? Ki bu ten ki fika ta ta ta presiona-m si? Algen ka ta abuza di algen no, mo. Ta pô-m tontu, dexa-m faze un, ki N ka faze un, N ta faze kel otu. Kuzê ki bu tene na facebook, bu ka promora, bu ka influensa, bu ka. Meninas, nhos kontinua ta partilha, obrigado tudo alguém. Ei, nhos ka sei mo ki homem li abusado mo. Nhos ka tem noção mo ki homem li abusado não mo. Pensa me me me me me se importa. Fica se importa com nada não. E fica com 50 Facebook.

Mesmo que você conseguir concentra. Não você conseguir concentra nem na um nem na outro. É que até aguenta, é, é que até deixa, é fica ali, tá, tá pedindo para fazer ele. El ka ta konsigi, el ka ta konsigi dexa-m N ka sabe mexe na, na, na, na na kel kuza li

Minis nu siga fixi e txeu nhu odja na kantu ki nu fika dipos nu ta faze live na otu kuza ok nu fika na kuatu mil i na di meu sa parse kuatu mil i kuarenta spera atualiza li pa nu odja ok. Ok, é mesmo, nu sta na 4300 Dipôs nu ta faze live, ok? Obrigadu tudu algen. e no pa pa es konstrui e son li 4300 ok e ta subi rapidu ministra ok até mas tardi tchau tchau.